Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Haut wollt ech e bëssche mat Iech iwwer Gambia an eis Sécherheet schwätzen. D'Sécherheetspolitik, déi huet eng ganz Rei vun Aspekter. An et muss een fir d'alleréischt emol soen, dat déi Regierunge virdrun, meeschtens ënner der csv, déi d'Verantwortung fir déi zoustänneg Ministèren hat, eigentlech dee ganze Sécherheetsberäich och vernoléissegt gouf. Et ass also net esou, datt mer e wierkleche Broch hätten tëschent der csv, déi d'Arméi, d'Police, d'Gendarmerie fréier zimlech systematesch vernoléissegt hat, an der Gambia-Regierung vun haut. Mee mir kucke elo op déi lescht véier Jor, an ech wëll Iech un e puer Beispiller weisen, datt och dës Regierung net nëmmen d'Sécherheet vum Land net eescht geholl huet, mee souguer zum Deel géint d'Sécherheetsorganer vum Land geschafft huet. Mir haten als Lëtzebuerg ëmmer e schrecklech niddrege Verdeedegungsbäitrag, 0,4 Prozent, woubäi d'Norm an der NATO zënter ganz laangem op zwee Prozent vum Bruttonationalprodukt festgeluecht ass. De President Trump huet elo Drock gemaach, datt och Lëtzebuerg eben dat muss an d'Luucht setzen. An doduerch ass déi ganz Saach, déi ganz Sécherheetspolitik e bëssche méi an den Zentrum vun der Opmierksamkeet vun der Regierung komm. Wéi mécht se dat? D'Effektiver vun den verschiddene Verwaltunge sinn net eropgesat ginn. D'Douane huet souguer Leit verluer. D'Arméi bleift an hiren Effektive wäit ënnert dem ënnert deem Effektiv, deen d'Militärgesetz erlaabt. D'Police kritt zwar lues a lues méi Leit, awer net déi néideg Moyene, besonnesch net an der Police administrative, fir sech duerchzesetzen. De Geheimdéngscht ass reforméiert ginn, awer op eng Manéier, wou méi Kontrollorganer bal iwwert de Geheimdéngscht oppasse wéi Leit dra sinn. Et ass eng Reform, eng bürokratesch Reform, déi et eigentlech dem Geheimdéngscht net erlaabt, richteg effikass ze schaffen. Am Renegade, dat ass, wann en zivile Fliger entféiert gëtt vun Terroristen, wéi zum Beispill d'Nuklearzentral, wou Cattenom ze zerstéieren, Hu mir eng Sonderroll an Europa, well mer net erlaben, esou e Fliger erofzeschéissen, och wann en eng onmittelbar Gefor fir eist Land duerstellt a fir ganz grouss Regiounen an eisem Land? Alles dat weist drop hin, datt mer net genuch maachen, datt dës Regierung net genuch gemaach huet, fir wierklech d'Sécherheetsorganer ze stäerken an op déi terroristesch Menace, déi mer haut leider hunn, anzestellen. Mir hunn duerch de Minister Schneider eng Politik, dat mer den Effort de défense net ëmsetzen duerch méi Effektiver an der Arméi, mee duerch ekonomesch Moosnamen oder Saachen, Ideeën, déi gläichzäiteg der Ekonomie an der Arméi sollen notzen. Dat kann ee maachen, mee wichteg ass, wann eng terroristesch Menace ass, dat mer Leit hunn, dat mer kënne Garde maachen, dat mer kënnen intervenéieren. An dofir wär et am allerwichtegsten, no den Zaldoten an der Arméi ze kucken, hinnen eng Karriärsperspektiv nees ze ginn, hinnen eng Garantie d'emploi z'offréieren, en Droit de priorité, en Droit d'exclusivité, wat jo och eng sozial wichteg Roll hätt an och d'Leit géing motivéieren, sech erëm géing méi an d'Arméi ze mellen. Niewent natierlech engem Geescht vu Patriotismus, deen dës Regierung jo och garantéiert net fërdert. Alles dat gesot, muss een also constatéieren, datt d'Regierung eng Käraufgab vum Stat, eng Käraufgab vum Stat fir d'Sécherheet vum Bierger ze suergen, nëmme ganz wéineg an ongenügend ausgeübt huet. Heiansdo eben och an engem déiwe Mësstraue géintiwwer de Sécherheetsorganen, wéi beim Geheimdéngscht, wéi bei der Police, wou d'Inspection générale lo vun engem Magistrat kontrolléiert gëtt an op eng Manéier, déi et der Chamber net richteg erlaabt, Fir de Fonctionnement oder d'Ministere richteg ze iwwerwaachen, fir de Fonctionnement vun hiren Administratiounen, well d'Ministeren d'Verantwortunge vum Pouvoir exécutif méi oder méi a méi op d'Magistratur verlageren, och e Reflex, deen net rechtsstaatlech ze justifiéieren ass. Dat alles wier ech ze soen, datt och déi nächst Regierung no de Wahlen 2018 muss d'Sécherheet vum Land nei op de Leescht huelen, an dat mat eng Verantwortung, déi mer och als e klengt Land droen, fir d'Sécherheet vun Europa, vun eisem Land, vun eise Bierger musse méi eescht huelen. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a bis déi nächste Kéier.